Сәлам, мин Вәсилә һәм бу Бишле шоу. Без башлыйбыз. Бүген бездә кунакта укучылар командасына каршы татар эстрадасының иң спорт сөюче артисты, Күпсанлы турнирлар үткәрә торган Мәңге тиктормас Фәнил Вакказов. Беренче сыйныф, математика. Беренче сыйныфтан Фәнилгә каршы үз малае Нурбәк Вакказов уйный. Кем кемне җиңәр? Әйдәгез карыйк. Билгеләнгән рәсемдә өч кенә квадрат калырлык итеп дүрт таякчыкны сызып алырга кирәк. Вакыт китте. Булдымы? Ага, Фәнил синеке? Әйе, булды. Синеке дә булды. Әйдә хәзер тикшереп карыйбыз. Юк, Фәнил, синеке дөрес түгел. Дөрес түгел, чөнки монда синең өч кенә квадратың, синең тагын ике таякчык та калган әле. Һәм Нурбәк. Нурбәк, синеке дә дөрес түгел, чөнки менә монда тагын ике таякчык калган. Күрәсең, менә монда да бар таякчык, монда да бар таякчык. Математика беренче сыйныф биремен укучылар командасы да һәм Фәнил дә дөрес эшли алмадылар. Димәк, безнең исәп нольга ноль. Ә без дәвам итәбез, әлегә исәп ачылмаган икенче сыйныф Әйләнә-тирә дөнья. Икенче сыйныфта Фәнил абыйсы белән Дилә көч сынаша, дөрес җавапны кем беренче белер?

Димәк, безнең икенче сыйныф әйләнә-тирә сорауларының нәтиҗәләре буенча шулай ук бер кешегә дә балл бирелми. Алга таба дәвам итәбез, исәп нольга ноль. Рус теле буенча Фәнил Әмир белән көч сынашачак.

Әмир, э, синең хаталарың бар. Э, беренче җөмләдә әз генә уйлап җиткермәгәнсең. Придержащин язганда. Димәк, безнең өченче сыйныфта рус теленнән белемнәрен тикшердек һәм әлеге ярыш нәтиҗәләре буенча Ниһаять исәпне ачабыз һәм бер балл бирелә Фәнил Вакказовка. Әлегә исәп нольга бер. Фәнил Вакказов алда бара. Ә без дәвам итәбез. Дүртенче сыйныф, татар теле. Фәнил, син белемең буенча.

Татар теле миңа җиңел бирелә, дип әйтеп тә. Мин теге татар классында укып килгәч, рус классына күчкәч, мин татар телен әйбәт укып киттем, чөнки русскага, рус классында аны хәтта теге татар теле ул бик тирәтен өйрәнми бит инде, ә өйрәнелми. Һәм шуңа күрә миңа ул бишенче, җиденче класста алган белемнәр алга таба алынып китергә мөмкинлек бирде. Шуңа күрә мин дә анда җиңел булдым яңа кулай. Татар филологиясенә килеп керү ул татар телен ярату белән генә бәйле түгел инде. Гомумән, мин теге аралашучан кеше. Ничектер Казанга килгәч тә татармын хисенә эләгәсе килде. Кызлар күп. Әйе, шунда, шуңа күрә мин татар филологиясе факультетына килеп эләктем. Димәк, сиңа университетта алган белемнәрең бүгенге көндә ярдәм итә. Әйе. Ә менә хәзер без тикшереп карарбыз, мәктәптә алган белемнәрең һаман да истә микән әле? Дүртенче сыйныф укучысы Әмир Фәнил Вакказовка каршы уйный бүген. Әмир, бирегә утыр. Әмир, татар теле белән ничек сиңа хәлләрең? Әйбәт. Ә син тагын мәктәптә укудан башка нәрсә белән шөгыльләнәсең? Йөзү. Йөзү белән шөгыльләнәсең? Әйе. Ничә километр йөзә аласың? Көлгә? Әйе. Бернәрсә, өч километр. Өч километр йөзә аласың?

Нәкъ-нәкъ кушымчалар бирелгән бар текстта кушымча булырга тиеш. Бирелгән вакыт чыкты, хәзер без дөрес җавапларны тикшерәбез. Әйдәгез әйбердән башлыйбыз. Әйбер ничек? Булып чыктымы? Сүзлек. Әйе. Әйе. Курыкма. Әйе. Калган яза алмадым. Калган яза алмадым. Җитешмәде, шулай бит? Әйе. Әллә белмәдеңме? Әйтсәң генә дә була ул. Белмәдем. Белмәдеңме? Ярар, аңлашылды. Әйсенеке? Каенлык, гадилек, уйдырма, төнәтмә, чордаш, фикердәш.

Дүртенче ярышта безнең шулай ук Фәнил Вакказов җиңеп чыкты һәм аңа бер балл бирелә. Гомуми исәп, нольгә ике. Бишенче сыйныф, математика.

Фәнил, тигезләмәнең нәрсә икәнен искә төштеме? Искә төште. Тик бар инде. Мин э, хәтерләп тә тормыйм хәзер. Назалинка кара килә, аны ул ничектер күп язган анда. Назалинка күрсәм искә төшеп кебек. Ничә синең җавабы? Минем 19. Синеке ничәдә? Минем дә 19. Бу дөрес җавап. Тигезләмә ярдәмендә мәсьәлә дөрес чишелде. Димәк, әлегә дә укучылар командасына да берәр балл бирелә. Азалия, сиңа бик зур рәхмәт. Ниһаять, укучылар командасының исәбен ачтың, үзегезнең командага бер балл алып килдең. Димәк, безнең гомуми исәп, бергә, өч. Ә сезнең белән селфи ясарга ярыймы?

Чөнки минем бабайның бүлмәсендә шундый зур сәяси карта элеп торадыр иде. Мин бәләкәйдән. Һәм ул миңа шуннан илләрне күрсәтәдер иде. Һәм минем иң истә калган ил ул Гондурас ил иде. Ну, кызык әйтелә бит инде Гондурас. Шуннан мин шул бабай миңа географиягә мәхәббәт уяткандыр дип уйлыйм. Бик кызык. Бабай картына ни генә куйгансың, берәр Бабай үзе кыз күзе кызысыннан генә күрәсең, әйе, күзе кыз үзе кызысыннан, бәлки ул дөнья яңалыкларын күзәтеп баргандыр инде үзенчә. Ләкин ул вакытта мин бәләкәй булгач, ул минем дә аудиторда сөйләшә алмаган инде. Хәзер булса, мин аның белән сәяси темаларга кызык сөйләшеп утырыр идем, ләкин кызганча каршы. алай уйлыйм. Аңлашылды. Рәхмәт бик зур һәм географиядән белем. Җир шарының төзелешен билгелә, рәсемдә күрсәтелгән исемнәрен ата. Әйләндереп кенә күр. Син беләсеңдер инде бит моны. Ә Җир шарының төзелеше юк име әллә? Юк, юк, анда сәяси картиналар да мин дөресен әйткәндә хәтерләп бетермим хәзер.

Русча әйткәндә, оболочкасы. Әйе, әйе. Бу эше ул Җир шарының ничек әйтергә соң аны? Мантиясе. Әйе, мантиясе. Бу җире ул

Котлыйбыз аны! Шушының белән безнең уеныбыз тәмам. Бүген Фәнил Вакказов җиңүче булды. Фәнил, сиңа килгәнең өчен бик зур рәхмәт. Мәктәп белемнәрен чыннан да тирәнтен икән һәм юкка гына сиңа мәктәптә алтын медаль бирмәгәннәр. Бик зур рәхмәт чакыруыгызга. Бик зур рәхмәт сезгә балалар, минем белән уйнаган өчен. Һәрвакытта шундый кызыксынучан булыгыз, белемгә омтылыгыз. Һәм менә мондый бишләрегез шоколад кына булмас, ә чып-чын булыр. Ул сезгә тормышта кирәк булыр һәрвакытта да.